פרייטאג צונאכטס ביי די טיש סערווירט א איך האב דא געהאט בחורים און פארציילט מעשות, די שבעה וואס די שבעה מיינט שבת ביי אונז אינדערהיים איז פיין, מיין טאטע הייבט אן טרינקען, מיין מאמע הייבט הייבט אן זאגן טרינק נישט, אונז הייבט אן צו גיין אהין און צוריק, ס'קען גיין מען ווארפט זאכן, ס'ווערט געפערליך, זאג איך אים אז דו זעסט אז ס'ווערט געפערליך וועסטו מיט חכמה וועסטו גיין צו א טיש, וועסטו גיין צו א טיש, וועסטו אהיימקומען שפעטער ווערסטו שוין רואיג. אבער נעמען א שטעלונג, זיך אנרופן און זיך אויפשטעלן און שרייען אויפן טאטן די חיה, אדער שרייען אויפן מאמע די איך ווייס נישט וואס, אזוי רעדט מען נישט צו א טאטע. זיך בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל טרעפן א שידוך, און איך זאל מיך גוט אויסקומען, און אונז זאל מיר, איך מיט מיין ווייב זאל מיך נישט קריגן, אונז זאל מען זיך ליב האבן אזוי ווי ערליכע אידן. אזוי ווי ערליכע אידן לעבן, זייער אסאך בחורים גייען אוועק פון די אידישע וועג ווייל זיי האבן געזען א בפירוש'ע ביישפיל, א דוגמא, וואס אידישקייט מיינט. ביי אים איז אידישקייט איז זיין טאטע מאמע. מיין טאטע מאמע קריגן זיך, ס'איז נישטא קיין ליבשאפט, מוז זיין אז דאס איז אידישקייט. איך וויל יא לאוו, איך וויל יא ליבשאפט, איך גיי גיין צו די שווארצע יודן. איך טאר נישט זאגן פאר דיך אז דאס זענען נישט קיין ערליכע אידן ווייל ס'איז דיין טאטע און מאמע, אבער איך קען זאגן אין די לופט, אין די לופט קען איך דיך זאגן א מעסעדזש, וועסט אליינס קענען טראכטן, אדער על כל פנים נישט טראכטן, אבער קענען טראכטן, זאלסט וויסן ערליכע אידן לעבן זייער זייער שיין, זייער זייער שיין, אויב ביי דיר די זיידע און באבע קריגן זיך און שטעכן זיך, דו טארסט נישט זאגן, ס'איז נישט ערליכע אידן, אבער א מענטש, א מענטש וואס זינדיגט שטעכט. א מענטש וואס טוט עבירות פליקט, א ערליכע איד רעדט זייער שיין צו זיין ווייב, איך זאג אייך בחורים לויפטס נישט אוועק צו די גוטע יאר, איך ווייס נישט ווי עס אנצורופן, זוך דיר נישט קיין גליקן, ווייל דו וועסט באוויינען דיינע יארן, דו וועסט וועלן צוריק קומען צום אייבערשטן און דו וועסט שוין קומען מיט. פעקלעך און זעקלעך, ס'וועט שוין זיין גוט שווער, ערליך דאס ווארטן, דאס לערנען, דאווענען, אן די תפילין יעדן טאג, און דאס בעטן דעם אייבערשטן פאר שידוך, מ'וועט דיך אנטראגן א גוטע שידוך, און דאס נישט זיין קיין אויבער חכם, אזוי, אזי, אז נאך אביסל האט מען חתונה, קען זיין ס'זענען אביסל אסאך, קען זיין זאגן ס'נישט פאר דיר דאס, נישט פאר דיר, נאך אביסל האט מען חתונה. און ס'קומען קינדערלעך, און די קינדערלעך ווילן זען, טאטי רעדט פון זיידי, זיידי האט אזוי געזאגט, זיידי האט אזוי געזאגט, זיידי האט אזוי געזאגט, שוין. אייבערשטער העלף מיר און צאל מיר אסאך הצלחה.